Noswaith dda pawb, a croeso i'r live yma heno. Um, croeso i pawb sy'n gwylio ni yn fyw, a croeso hefyd i rheini o'n chi sydd efallai yn gwylio hwn yn ôl ar y recordiad. Felly, da ni'n cario mlaen yn um, uh, cyfres heddiw o 30 diwrnod 30 awgrym ar Microsoft 365 a da ni'n cario ymlaen ar y themau o Microsoft Teams heddiw ac y themau ydy i um, wella ymgysylltu o fewn cyfarfodydd Microsoft Teams ac da ni am wneud hyn trwy ddefnyddio cwisiau a ffôl um, o fewn yr cyfarfodydd. Felly mae'n mynd i fod yn gyflym iawn heno, dwi wedi rhoi 5 munud i fi fy hun i ddangos um, hwn i chi. Um, felly fyddai'n mynd trwy ddo'n weddol gyflym, ond wrth gwrs gallwch chi um, chwarae hwn yn ôl um, ar, yr, um, ar y cyflymder fysa chi'n hoffi wneud i weld sut mae'n gweithio'n iawn. Felly, um, heb ddisgwyl ymhellach, dwi'n mynd i rannu'n sgrin efo chi a dwi'n mynd i gychwyn mynd trwy'r broses o osod hwn i fyny. Felly, Na ni rannu yn sgrin fan hyn. Oce, okay, dyna ni. Felly, dwi yn fy nghalendr Microsoft Teams yn fan hyn, fel ydych chi'n gweld. So, dwi jyst am glicio'n fan hyn i gychwyn gosod cyfarfod i fyny. Mae'n mynd i fod yn gyfarfod syml iawn, a dwi am um, rhoi gwahoddiad i un defnyddiwr arall hyfforddi, a wedyn dwi'n mynd i glicio ar y cyfarfod yma unwaith eto, dwywaith, i fynd i fewn i'r uh, gosodiadau'r cyfarfod. A newch chi weld i fyny ar hyn ar y top, mae gen i chydig o tabiau yn fan hyn, a mae gen ni'r eicon bach um, i ychwanegu rhywbeth i fewn yn fan hyn. Felly, da ni'n mynd i glicio ar yr eicon yma i ychwanegu tab fel maen nhw'n galw nhw, yn Microsoft Teams. Um, yn fan hyn, da ni'n chwilio am yr app Forms, felly mae'r Forms yn fan hyn, a mae yna lwythio appiau eraill ydych chi'n gallu ychwanegu fewn um, i gyfarfodydd. So mae hwnna'n beth sy'n ni'n gael yn top tip, lle ydych chi'n gallu ychwanegu lot o bethau i wneud eich cyfarfodydd yn mwy, def, uh, mwy diddorol. Rhai o'r pethau mae ydych chi'n gorfod talu amdanyn nhw, rhai o'n am ddim. Mae hwn yn rhan o Microsoft 365, felly Forms yn fan hyn, clicio ar Forms. Wedyn, da ni'n mynd i ychwanegu Forms yn fan hyn. E, disgwyl chydig i hwnna lwytho fyny. Newch chi weld bod o'n llwytho rwan, so na ni safio hwnna. A newch chi weld bod yna tab wedi cael ei ychwanegu i'r cyfarfod, um, a dio ddim o'r enw forms, fel fysa chi'n disgwyl, ond mae o'r enw polls. Felly mae hwn yn dangos i chi be mae hwn yn neud o fewn y cyfarfod Teams yma. Ar y sgrin yma rwan, mae gennym ni'r opsiwn i greu newydd, felly dyn ni'n gallu creu poll neu cwis yn fan hyn. So fel ydych chi'n gweld, mae gen i opsiynau i wneud poll neu cwis, neu um, mae hwn yn hollol newydd, uh, wedi dod allan yn yr kind of, wythnos dwytha, um, ag yr word cloud poll ydy hwnna. Felly, jyst i ddangos hwn, da ni'n mynd i fynd i multiple choice. Um, dwi'n mynd i roi Reit, na ni. Uh, safio hwnna. A na ni jyst wneud un arall, jyst i ddangos i chi'r gwahaniaeth rhwng poll a quiz yn fan hyn. Felly, Methu sillafu. Rŵan ta, ma' hwn hefyd yn trio yym dod i fyny efo chydig bach o atebion posibl, ond fel dach chi'n gweld, am bod yr fersiwn yma ar hyn o bryd yn y Saesneg, ma' hwn wedi dod i fyny efo opsiynau Saesneg i fi, felly o bosib ella bod nhw ddim yn yym wneud yn yna. Wnawn ni jyst newid hwnna rownd a wedyn Ni jyst roed heulog neu glaw. Dyna ni. A wedyn, y gwahaniaeth ydy, efo cwiz, mae gennym ni atab iawn i'r um, cwestiynau yma, felly mae cwiz yn gallu dangos bod pobl yn deall be ydych chi'n trio dysgu nhw ar y pryd. So, er enghraifft, na i roed glaw yma, yna, oherwydd da ni yn De Cymru a mae'n bwrw yn aml iawn yma. Felly, na ni safio hwnna fel drafft yn fan yna, ac ar chi weld, bydd yna rwan dau o'r rhain yn fyna. Felly dwi'n mynd i fynd i ymuno efo'r cyfarfod, so dwi yn y cyfarfod mewn ffordd yn barod. Dwi'n mynd i ymuno efo fan yma yn y top. Uh, dwi'n mynd i sicrhau bod y meicroffon i ffwr, oherwydd os di o ddim, fydd gyda fi um, feedback ofnadwy yn mynd trwy bob peth. Felly, mae hwnna'n ymuno rwan. A be newch chi sylwi ydy, oherwydd bod ni wedi gosod i fyny yr poli yna um, ag cwiz, mae gen ni rwan yr eicon mae fyny ar top sgrin y cyfarfod sydd yn dangos fel eicon Microsoft Forms ac os da chi'n hofren dros dro mae'n dweud polls. Ac os dwi'n mynd i fewn i hwnna, mae o'n dangos yr ddau, wel, y poll a'r cwis um, y dwi wedi gosod i fyny eisoes. Rwy'n ta, dwi'n gallu cychwyn hein i ffwr, oherwydd rei fi ydyn nhw. So, os dwi'n mynd i um, launch, yna, so mae hwnna wedi cychwyn rwan. Rwy'n ta, dwi jyst yn mynd i ddangos i chi yn sydyn o safbwynt rhywun arall. So mae'r cyfarfod yn fan hyn, so dwi'n mynd i ymuno â'r cyfarfod, mynd i ymuno yn fan yna. Okay, a wedyn, os dwi'n mynd i'r chat yn fan hyn, fel y defnyddiwr arall, da chi'n gweld bod yr poll sydd wedi cael ei agor i fewn yna, a dwi'n gallu fotio yn fyna, so dwi'n mynd i ddweud bod fi hefyd yn hapus yn fan hyn. Ac fel da chi'n gweld, cant y cant, Athron yn hapus iawn yn fan hyn. So dwi am fynd yn ôl i ffenest y defnyddiwr greiddiol ac dwi'n mynd i ddweud bod fi hefyd yn hapus. So fel da chi'n gweld, mae dal 100 y 100. So hwn di ateb y person yma. Rwy'n ta, os dwi'n mynd i fyna, mae pawb yn y cyfarfod erbyn hyn wedi uh, fotio, felly mae hwnna wedi cael, ac fel da chi'n gweld, mae dau ateb 100 y 100. Da ni hefyd yn gallu cael y pol wedyn, i wneud siŵr bod neb yn gallu newid i atebion, um, a da ni'n gallu dod ar, um, os, os da ni eisiau wedyn i ddangos beth sydd wedi digwydd, da ni'n gallu dod ar canlyniadau yna allan fel ffeil a bob peth. So mae'r cwiz yna wedyn, da ni'n gallu gwneud union rhywun peth, a mae'n amser i fyny, A dyna ni am heddiw. So, tips ydyn, dwi'n gobeithio bod hwnna wedi bod yn ddefnyddiol i chi. Dwi'n gobeithio bod chi hefyd yn teimlo'n hapus, wedi gweld yr gwybodaeth yna ac yn gallu helpu chi alla i wneud eich cyfarfodydd Microsoft Teams eh, yn chydig bach yn fwy rhyngweithiol um, a dod â'ch cynulleidfa i fewn i'r cyfarfodydd yna ychydig bach mwy. Ok, diolch yn fawr iawn am wylio. Yy gobeithio gewch chi yym noswaith dda ac gobeithio gweld chi am tip fory. Ok, diolch yn fawr. Hwyl.